Mae'r siop ar agor. The wine isn't good. Dydy'r gwin ddim yn dda. Dydy'r gwin ddim yn dda. Dydy'r gwin ddim yn dda. What is moving in the lake?

There are too many seagulls in town. Mae yna ormod o wylanod yn y dre. Mae yna ormod o wylanod yn y dre. Mae 'na ormod o wylanod yn y dre. We live in a castle. Da ni'n byw mewn castell. Da ni'n byw mewn castell. Da ni'n byw mewn castell. The lift isn't working or the lift doesn't work. Dydy'r lift ddim yn gweithio. Dydy'r lift ddim yn gweithio. Dydy'r lift ddim yn gweithio. What is that? Be di hwnna? Be di hwnna? Be di hwnna? I am going to make coffee. Dwi'n mynd i wneud coffi. Dwi'n mynd i neud coffi. Dwi'n mynd i neud coffi. I don't have time.

Oedd hi'n bwrw glaw? Was it Marx's car? Car Marx oedd o. Karl Marx oedd o. Karl Marx oedd o. Playing tennis is fun. Mae chwarae tennis yn hwyl. Mae chwarae tennis yn hwyl. Mae chwarae tennis yn hwyl. How are things going? Sut mae pethau'n mynd? Sut mae pethau'n mynd? Sut mae pethau'n mynd?

I won't be here tomorrow. Fydda i ddim yma fory. Fydda i ddim yma fory. Fydda i ddim yma fory. Dolly Jelly was cold. Oedd Dolgellau yn oer. Oedd Dolgellau yn oer. Oedd Dolgellau yn oer. Who is hiding in the fridge? Pwy sy'n cuddio yn yr oergell? Pwy sy'n cuddio yn yr oergell? Pwy sy'n cuddio yn yr oergell? It was him.

She has seven children and one hamster. Mae gen i hi saith o blant ac un hamster. Mae gen i hi saith o blant ac un hamster. Mae gen i hi saith o blant ac un hamster. He is in my car, or it is in my car. Mae o'n yng nghar i. Mae o'n yng nghar i. Mae o'n yng nghar i. There is something in your eye. Mae yna rhywbeth yn dy lygad di. Mae yna rhywbeth yn dy lygad di. Mae yna rhywbeth yn dy lygad di. Be in front of the blank at three. Byddwch o flaen y banc am dri. Byddwch o flaen y banc am dri.

Oes rhaid gwisgo mwgwd i fynd i'r banc? Oes rhaid gwisgo mwgwd i fynd i'r banc? What is Brittany and where is Brittany? Be di Llydaw? A lle mae Llydaw? Be di Llydaw? A lle mae Llydaw? Be di Llydaw? A lle mae Llydaw? His wife has left the house and his children have frozen in the garden. Mae ei wraig wedi gadael y tŷ ac mae ei blant wedi rhewi yn yr ardd. Mae ei wraig wedi gadael y tŷ ac mae ei blant wedi rhewi yn yr ardd. Mae ei wraig wedi gadael y tŷ ac mae ei blant wedi rhewi yn yr ardd. Take off your jumper. Tynna dy siwmper. Tynna dy siwmper. Tynnodd o siwmper. Tynnodd o siwmper. Will there be money in the box? Fydd na bres yn y bocs? Fydd 'na bres yn y bocs? Fydd 'na bres yn y bocs? Don't be silly.

Rhowch y pres yn y bocs. John was going to answer the phone. Roedd John yn mynd i ateb y ffôn. Roedd John yn mynd i ateb y ffôn. Roedd John yn mynd i ateb y ffôn. Did it rain yesterday? No. Nath i fwrw glaw ddoe? Na ddo. Nath i fwrw glaw ddoe? Na ddo. Nath i fwrw glaw ddoe? Na ddo. Wash your hands. Golcha dy ddwylo. Golcha dy ddwylo.

Wyt ti'n nabod rwy'n sy'n gallu canu'r delyn? Wyt ti'n nabod rwy'n sy'n gallu canu'r delyn? Wyt ti'n nabod rwy'n sy'n gallu canu'r delyn?

I know a cucumber that is afraid of cats. Dwi'n abod cucumber sy'n ofni cathod. Dwi'n abod cucumber sy'n ofni cathod. Dwi'n abod ciwcymbyrs yn ofni cathod. Come here at once. Tyd yma ar unwaith. Tyd yma ar unwaith. Tŷ dyma ar unwaith. Google Frank Zappa. Googlwch Frank Zappa. Googlwch Frank Zappa. Googlwch Frank Zappa. I don't understand her. Her accent is too strong. Dwi ddim yn ei deall hi. Mae hacen hi'n rhy gry. Dwi ddim yn ei deall hi. Mae hacen hi'n rhy gry. Dwi ddim yn ei deall hi. Mae hacen hi'n rhy gry. Be careful outside, the road is slippery. Fod yn ofalus tu allan, mae'r ffordd yn llithrig. Fod yn ofalus tu allan, mae'r ffordd yn llithrig. Fod yn ofalus tu allan, mae'r ffordd yn llithrig.

Where are their children? Lle mae plant nhw? Lle mae plant nhw? Lle mae eu plant nhw? Use the other door in an emergency. Defnyddiwch y drws arall mewn argyfwng. Defnyddiwch y drws arall mewn argyfwng. Defnyddiwch y drws arall mewn argyfwng. Where is your hand? Lle mae dy law di? Lle mae dy law di? Lle mae dy law di? The three trees are growing.

I am learning Welsh but I am not fluent yet. Dwi'n dysgu Cymraeg ond dwi ddim yn rhugl eto. Dwi'n dysgu Cymraeg ond dwi ddim yn rhugl eto. Dwi'n dysgu Cymraeg ond dwi ddim yn rhugl eto. I am going to walk the dog. Dwi'n mynd i fynd â'r ci am dro. Dwi'n mynd i fynd â'r ci am dro. Dwi'n mynd i fynd â'r ci am dro. They won't be ready. Fydden nhw ddim yn barod. Fydden nhw ddim yn barod. Fydden nhw ddim yn barod. I didn't buy a sofa.

Has Dracula died? Or, is Dracula dead? Ydy Dracula wedi marw? Ydy Dracula wedi marw?

My grandfather came from Glasgow. Oedd fy nhaid i'n dod o Glasgow. Oedd fy nhaid i'n dod o Glasgow. Oedd fy nhaid i'n dod o Glasgow. I'll be very busy tomorrow. Fyddai'n brysur iawn fory. Fyddai'n brysur iawn fory. Fyddai'n brysur iawn fory. Did you see someone? Wnaethoch chi weld rhywun? Wnaethoch chi weld rhywun? Wnaethoch chi weld rhywun? Where will the party be? Lle fydd y parti? Lle fydd y parti? Lle fydd y parti?

Was Barry white? Was Peter green? Oedd Barry'n wyn? Oedd Peter yn wyrdd? Oedd Barry'n wyn? Oedd Peter yn wyrdd? Oedd Barry'n wyn? Oedd Peter yn wyrdd? John knew. Oedd John yn gwybod? Oedd John yn gwybod? Oedd John yn gwybod? Where are his teeth? Lle mae ddanna ddo? Lle mae ddanna ddo?